An tiri bilichi nima yi kumda yi pɔhim zuɣusima wulana, ka ti ya ka a ti ŋmɛri ni puɣi zaŋ tiri bilichin kam zaasa ŋun be pɔhim maa zuɣu ka tabiri soŋda. Zuŋɔ yɛtɔɣa dibaayi ka n kahi nti kahigi ti a, m mi deetabili ni a ni di afaani pam di puuni. Di zuɣu yi a doli ma biɛla biɛla, ka m pili zaŋ soŋ. Ŋahi shɛli gbinni ka m bɔri ni n yɛli n na mini yɛla li, amaa hal ni zuŋɔ di ŋmanila ti bi nyari taɣibu zaŋ chaŋ lala ŋahili maa polo. Tirim dabsuŋɔ ni, n nyɛla ridiyo pirisenta so o ni ŋmɛri lala ŋahili maa. Lala niriba ŋɔ mi ti ŋmɛri ŋaha. Ni ban kpɛriti kpɛriti ŋɔ bɛ yi ti ŋmɛri ŋaha dabiɛm mali timi, tuni bi yihi chanila katiŋa. Salo pam nyɛla ban wuuni ba. Tuni zuɣu bɛ yi ti ŋmɛri ŋaha shɛŋa ka di bi tam di kalinli zuɣu, di zooyi pam ka lala ŋahili maa ka di kpe yɔɣu. Hali gba ka yi ti ku lahi tooi yɛli di zaɣimaŋli ni nyɛ shɛli din tahili ka laba ni ti lahi teei salo maa tɔdɔŋ sali ni nyɛ tam la zuɣu ka yɛla daliri shɛli din tahili Dagbani ninvuɣu shɛba beni ka booni ba nakuɣanima lala yuli maa din yi luɣ shɛli polo na, yuli nakuɣa. Wula ka di kana ka bɛ ti pii yuli boli lala niriba maa na kuɣa ni yɛla di gba zaa gbinni? Di zuɣu doli ma biɛlabiɛla na. Din sani ka n yɛn daŋ a ti o. Di zuɣu a ni yɛn na kuɣa ka bɔri ni a baŋ dalili din chɛ ka a yuli maa ti beni. A yi nya vidiyo ŋɔ nyin di gari nyin sani maa, amaa a ni yɛn suhi nyin ŋun wumdi ŋɔ binshɛɣu kpaŋmaŋ maŋa. A yi nya vidiyo maa nyin kpaŋmaŋ nyin shee yiŋa ka kɔmɛti ka gba zaa kpaŋmaŋ maŋ ka a laiki din ku yɛn chɛ ka di paagi a mabia. A yi bɔri ni a nya lala vidiyo maa zaa nyin kabina Facebook bɔhiri nya baŋdi peeji maa zuɣu di nyɛla din beni. A yi lan kpe YouTube. Bɔhili n-nyɛ baŋdi chɛndali maa zuɣu di lan beni, bee a ku sab m ba wulana, ŋun doli soli ka ŋun doli mɔri ni ti zaa kuli naai Yaakuba yili? Chɛliya ka ti labaŋ ti kpɛri puuni. Ŋaha shɛli bela Dagbanli puuni, ka Dagbaŋ mi ŋahiri lala ŋahili maa. A yi tinna, a chɛ chi din tin ti so a ŋahiri ka o na ti ni niŋ kura yɛli ti ni aayi lala ŋahili maa, ka lala n-yɛli, di kul ka biɛhigu ni, ka lee bɔhiri ti. Naa yɛlimi ti lala ŋahili maa a chɛ chɛ din ti ni ti so a ŋahiri kawona. Naa yɛlimi tiri gbinni ni ŋahili maa nyɛmi a yi ti na bi chɛ ti din la ti ni ti so a dini ka a chɛ chi bi chɛ ti din la ti ni ti so a dini. Ŋun ka Dagbambi daa booni ni bi chɛ ti. Dagbambi daa be tin shɛli bɛ ni neei soli ŋɔ zuɣu ka booni li Jimli. Ka o yuli booni Napuru ka o daa di gbani gba ka gbani gba maa daa saɣi tooi viɛnyɛliŋga. Di zuɣu di daa chɛmi ka niri ku bɔri paɣa ka yi chaŋ ti paai Napuru n yɛl o a ni bɔri paɣa shɛm. Ayi ka o ni a kul a nya o ma, tɔrimi shiri gba amaa a nya o ma maa mi di ti niŋ ka bipalli beni ka mali dabari shɛli ka di tooi nyɛla di sɔŋla bipala bee ka mali liɣiri ka liɣiri maa sɔŋ bipala bɛn kpuɣi hal ka ti ŋmani la sunsuuni maa so lan kala o ni bini maa kpi chɛɣu n-zaŋ ŋmahili zaɣ yiŋga ti a nya banjama ka n lɔra nachimba maa o gbibi ba la viɛnyɛla dinzuɣu bɛ kpuɣi ma hal nti paai luɣ shɛli polo ka di ŋmanila yaa Dagbaŋ zaa so ka o liɣiri tatabo to lala n-nyɛ li. Di ti niŋ ka nachimbili niŋdi binshɛɣu ŋɔ nachin tabi ni bɔra, di tooi chɛmi ka di yɛligiri o yuli viɛnyɛliŋga, ka luɣili kam ka a yi ku gili ka o yuli ka din deeri luɣili kam. Ŋmahinli ka n ti chɛli ka ti labi n ba piri na puri o yɛtɔɣa maa puuni na. Di zuɣu ni daa chɛmi ka lala o ni niŋdi binshɛɣu maa ka ti chaɣi sunsun maa zaa zaŋ ti to naya, zaŋ ti to jimli, zaŋdi hali ti gbaai tuɣi sunsun maa zaa ka bɛ o lala yuli maa ka din deei sunsun maa. Ka ŋun maŋmaŋ ni ti nyam, di zuɣu di zooya pam ka salo doli a, a yi bi maagi a nini ba pira, a baŋa di ti ni ti kpɛhi a yɔɣu fa shee a niŋla siɣa. Bɛ yɛli ni a yaɣiyiɣi binshɛɣu ka a yaɣibu yaɣili, a bi tihi viɛnyɛla ka shiri dolli m-bapira yɛla sani nyaabiɛɣu ni. Dizuɣu o daa ti piila yuli buɣili maa ni ŋun yuli n-kpalim booni bɛ chɛ ti, ka lala yuli maa ka daa saɣi di yi sunsuuni maa zaa zaŋ ti to naya zaŋna hal ti to tuɣu. Aai! Bɛ chɛ ti yuli n-daa ku deei su luɣili kam, ka ti yaba maa ŋun daa di tuɣu ŋɔ maa ŋun yɛli ti yaba, Tuɣilan yiri savuligilan yiri ni sakpan daŋ tiŋa ka saliriguli zo m-bali. Ɛhɛɛ! Ni bɛ yɛn ni o bi so so, abaa! Banda kpatari bɔna ni m-bana. Hɛ, ni ŋmanpirigu lan daa paɣiri n ka o paɣira, ka yɔbu n daa ŋmaari ka o ŋmaari, paran piɛla ti yɛn nya ka o yaadi ka chɛ o. Bonso maa ka n tim ni n toli ŋun daa diri tuɣi ŋɔ maa ni ka o ti yɛn niŋ leei toli a zuŋɔ ŋɔ ti yɛba, Naa n dani, a ni dan giri lɔŋ ni mɔkarigu a ʒiɛmla mɔkpalli, ka mɔkpalli ti naai o zaa wuliwuli. Hɛ, a ni dan daa ni o ka duŋ shee o ni daa ti chaŋ sariti la, ka o dini ni ti tarigil o, ka o yuli bɛ ni ka bi nya o sima, ka o bɔhi ni o dim ŋɔ yɛla yila yana, ka ni o dim ŋɔ yila o ba yi san ka la yɛn ku o ma yi kpimbiɛ yili. Tampiŋ ŋɔ maa, laa ti yɛba ŋun daa diri Dagban yɛn maa, ka o zuyu daa nyɛ ti yɛba tuɣu laa n-yiri safiri laa yiri o maa, ka o daa diri tuɣu ni ka o naan yɛli yaa, Man n-nyɛ naa kpe waa zuyu ŋun fa so bɛn zaŋ ti so la n zuyu, tihi ni mɔri la n zuyu, kaman yuli ti bi deei Dagbaŋ, ka Dagbaŋ bi yɛŋ yuli n-ti yɛn fa Dagbaŋ zaɣa so. Biɛɣuni sa nyɛla ŋun yɛn chaŋ jimli n-ti baŋ bɛ ni booni so bi chɛ ti maa. Ni ka biɛɣra ni ka o shiri gbaai jimli soli m-paai jimli ti kpe jimli wulan yiŋa. Ka yi noo kam ni ni o ti baŋ bɛ yiŋɔ bɛn booni so bi chɛ ti la. Nir n-daa nyɛ bɛ chɛŋ a ti boli lala ti bapir ŋɔ maa, ka o kana. Ka ti yɛri tuɣilaan yiri ŋɔ anahi m-bɔ o, m bapira, nyini n-nyɛ bɛ chɛ ti maa. Ka kpam ni yɛl li shɛm, ni o daa saɣilim ka di nyɛ dabili saɣibu n-yi mani n-nyɛ bɛ chɛ ti maa, ka o naan yɛl o yaa, Tooi yi chɛ a, zuŋɔ man bee n-chɛ a. Kpiɔŋ ŋɔ taarihi kam na buyi, ŋun doli soli ka ŋun doli mɔri ni. Ti zaa kulila Yakuwa yili. Di zuɣu n ku yɛn zaŋ adibayi maa zaa n-zaŋ sɔŋ a, ka a gba zaŋ ahankali yuli pii di puuni din tooi ku bukaata. Shɛba yɛn ni o ni daa chana, o daa buɣila lɛhu lɛɛ shɛli ti ni mali kpɛri tilisi ni binyɛra la, binkpɛri lɛbila nir ka o daa gbibi. Lɛbili nyɛla tin zaŋ shɛli chani mɔɣu nti lirili, amaa din mali biɛlinli maa ŋɔ ti booni la lɛhu nir ka o daa o nyaɣi n-zaŋ chaŋ tiŋ maa ni. Ka shɛba mi ni a'a ni ka lɛhu ni o daa nyaɣila ni o daa pala baran zuŋ ni o ni daa paai lala ti bapiriŋɔ maa ni a napɔri o maa ni o mi daa malila zuɣu titali ka o nyee ŋɔ maa ka di ku bari viɛnyɛliŋga. Wumpaana ka o booni ba pira n-yi nyɛ bi chɛ ti maa ka o saɣi la dabili n-saɣibu ii mani nyɛ bi chɛ ti maa ni di ni daa nyɛ o yɛlo yaa tu bia chaa zuŋ o mani bɛ n chaa ni ka daa zaŋ lala lɛhi o maa n-chɛ n yaki n nyee maa kaman bɛ ni yaɣiri tia shɛm la ka ʒim yira